Myhmanlaryň hormatly Köp sag boluň. Indiki çykyşymyz men ýaňy Nazar Mämmedow diýdim, onuň Nazary azajyk garaşmaly bolýar. Sebäbi biz günortana çenli çykyş etmeli alymlarymyzyň biri çykyş etmändi, şonuň üçin şony öňe alýas. Nazarym azjyk garaşar daýy. Baýram Rahymgulyýew, indiki çykyş edýänimiz, çykyş edýän alymymyz, ýaş alymymyz Nuraly aga ýaly, olam ýaş alym. Iki müň dördünji ýylda Türkmen-türk uniwersitetini, Halkara türkmen-türk uniwersitetiniň Türk dili we türkmen dili edebiýady bölümini gutaran,

Ýegen, ýaş alymlar çykyş etdiňde çagalymlaň nobaty geldi mi käte pikir etdim. Sebäbi iň ýaşy Nuraly aga orta mekdebi gutaran wagty men ýaňy dogulupdym seredende. Şonuň üçin Ýusup aga barada seýrek aňytda utlan başyny görüpdem. Elbetde jennetde adamlaryň içi gysanok welin, jennetdäkiler üýşüp her kim Türkmenistanda nämeden ozal ýa-da dünýäde ýaşan wagtlary. Her kim öz edýän işi barada gysgaça maglumat bersin diýip şoňa ýygnanypdyrlar. Anekdot. Soň biri çykypdyr, özi deňiziň gyrasynda howpsuzlyk ýagdaýlaryna seretýän, hany, seýf gard diýdigiňiz adam ol işleýän eken. Aý, oturan adadan şunça adam halas etdim, gutusundan bilen şeýle boldy, sändeden şunça adam alyp çykdym. Uçduk-da uçupdyr-da sahna çykyp. Aý, gidip barýar-da durmasa. Soň biri gelipdir sahnada oturanlaryň arasyna, Öwpaby ýaly birisi. Olanda ýetdi ýuwaşrak bärki gulaga diýipdir oba. Dikkat et diýipdir öý öňde tura diýipdir hezreti Nuh diýipdir. Bütin at insanlar hurdardy. Hemme adamlar hurdardy. Şoň üçin dikkatlyrak gürle diýipdir. Menem bilýän şoň üçin öňde hezreti Nuh otyr meň pirim. At öteräk geçibersem birine gelip gulagyna çawuş çakar soňunda. Iki müň dört, iki müň dokuzynjy ýylda dört ýyl öň ýene Tarsadaky, Şikagadaky ýygnakda çykyş edemde, ýene türkmen dili edebiýaty barada çykyş edipdim. Düýn Wepa diýdi, Welin, Şikaga ýapgyny çykmajak günleriň biri boldy diýdi. Menden, menden nebagt etýäňiz diýdim. Indi häzir etmeýin. Bu gezek ýene türkmen edebiýatyna, türkmen taryhyna tenkitçilik ýa-da ylmy işler bilen köp at goýduýan adamlaryň biri, alymlaryň biri bardy gürrüňdeşik. Meň işim şeýleräk, ýagny türkmen dili we türk dili edebiýaty ikisini birden alyp barýan. Ýagny iň esasy işleriň biri türkmen, türk dili edebiýaty. Ýöne türkmen dili edebiýatam ýanyna hoby ýaly alyp barýan mümkinçilik boldugyça. Abdulhekim Gulmuhammedow, bu günki temamyzyň ady. Has takykrak aýtsak, bir türkmen alymynyň başdan geçirenleri. Bilersiňiz, Döwranyň başdan geçiren diýip bir kino bardy. Türkmeniň. Şoňky ýaly köp zat geçýär Döwranyň başyndan, ýadyňyza düşýär bolsa. Bu ýaş alymynyň başyndan köp zat geçipdir. Näme üçin seçip aldymyň sebäbi şu, türkmen edebiýatynda köp zat goýup giden. Bizlere miras köp zat goýup giden. Ýöne hiç üstünde işlenmedik, agzalmadyk. Oň sebäpleri hem häzir hemmämiz bileje göreris. Gulmuhammedow kim? Bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylda Lebap welaýatynyň Gyzylaýak obasynda doglan. Bir müň dokuz ýüz on sekizinji ýylda Russiýa Kommunist partiýasyna girýär. Şol bir wagtyň özünde bir wagtlar milli meseleler bilen köp kelle agyrdan we Türkmenistanyň territoriýasyndan kowlan on bäşe ýakyn tanamal adamlary öz Watanyna dönmek üçin işleýär. Jrjyryçar. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda Baýramalyda gurlan ilkinji atly birligiň başyna geçýär. Şol ýyl Buhara emiriniň ýeňilmeginde onuň baştutanlyk etýän esgerleri uly rol oýnaýar we Sowet Respublikasy yglan edilýär. Halkyň agzybirligi üçin eden işlerine Altyn ýyldyz medaly bilen sylaglanýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi birinji ýylda Buhara hökümeti bilen arasy bozulýar we Owganystana göçüp gitmek mejbury bolýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi üçünji ýylda yzyna dolanyp gelse-de, gelýär-gelmesine welin şol ýyl tutulyp, ýene soraga çekilýär. Şo wagtyň içinde, ýene şo ýylyň içinde men Owganystana gaçyp gitmeli bolýan. Gulmuhammedow bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylda gurnalan Sowet Bütintürkmenistan birinji gurultaýynyň delegaty bolup gatnaşýar. Gysga wagtyň içinde ylmy we edebi işlere gaty uly üns berip başlaýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji ýylyň sekizinji ýyllar aralygynda Türkmenistan gazetiň redaktorynyň kömekçisi bolup işleýär. Şol bir wagtyň özünde Tokmak, Daýhan žurnallarynyň redaktory bolup işleýär. Belki bu žurnallaryň adyny ýaşlarymyzdan başga ýene-de eşideni ýokdur, emma indi Tokmak we Daýhan has gymmatly. Näme diýsek, ylmy işleri köp. Men edýän hatda Tokmak satirika ýumory barada has Wajyp Mehmediň biri bolmanda, žurnallaň biri bolmaly. Adyndan belli bolşy ýaly, kime degse, gaty o degýän oglan topmak. Elbetde, bu žurnallaryň nämelere baglaýandygyny belläp geçmek gerek. Tokmak şol wagtyň iň bir ýörgün žurnallarynyň biri. Sebäbi adamlara eden-etdiklerini aýdyň we aç-açan hem-de ýumor ýoly bilen ýa-da satirik ýol bilen görkezýän bir žurnal bolupdyr. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda Türkmenistanyň Ylym we edebiýat jemgyýeti gurulýar. Ilkinji gezek. Başlygy Muhammet Geldiýew, kömekçisi bolsa Gulmuhammedow bolup seçilýär. Köp goşgular, Deňsilmedik duň galar ýaly powestleri ýazan Gulmuhammedow Alşir Nowaýyň Muhammet Muhakeme Türli Gateýn eserini, Şahyr Seýriniň we Zeliliniň eserini, Saýaply Hemra dessanyny hem çapa taýynlap, olary Aşgabatda neşir eden adam. Soň Abdulhekim Gulhammedow Leningrada gitýär. Ol ýerde Türkmen kult, Türkmen medeniýeti institutynda türkmen halkyna degişli golýazmalary toplamak we olar barada işler alyp barmak barada jogapkär edip bellenýär. Köp işler eden Gulmuhammedow bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda aradan çykýar. Çykýar diýseň boljak, çykardylar diýseň boljak. Duýdansyz, öňki Pöwrize, häzirki Arçabil. Dynç alyp ýörkä, Eýrana ýakyn bir ýere äkidilip, Türkmen intelligenti Irana gaçyp barýarka tutuksy diýlip atylyp öldürilýär. Bu duýdansyz ölümiň aňyrsynda ýatan gerçekler welin esas mesele bolup durýar. Ýöne bir ynsan bu meseleler barada şol döwürde kelam agazlyk etmek gaty gorkunç we elhenç zat bolup dur. Sebäbi Gulmuhammedow ýaly türkmen halkynyň bähbidi, halkynyň azatlygy we ylym taýdan ýokary ösmegi üçin işleýän adamlar hemişe okuň gujunda bolan adamlar bolup dur. Ýa Hydyr Derýaýew ýaly ilkinji türkmen roman ýazdy we gerçekleri paş etdi diýip, On dokuz ýyl Sibire sürgün edilmeli ýa-da Gulmuhammedow ýaly daşyryuda gaçyp barýarka tutuldy diýip atyp öldürmeli. Men şu ýerde Hydyr Derefady täzeden durup geçmek islän. Dört ýylam köpiňiz ýokduňyz ýöne barlaryn täzeden gaýtalaýyn. Men ilki Uniwersite Wiskonsinda iki müň ýedi ýylynda gelende meň şo wagtky professorym bar Ýulaý Şamylow bu tatar özi. Näme işlejek diýdi. O maňa kabul berdi, kabul etdim, geldim welin, a men kellämde bu pikir ýok diýdim, tez dissertasiýa barada. Ilkinji türkmen romany bilýäňmi diýdim. Bir nahar dut ýesek ilkinji gün. Menden ses çykmady, sizden çykmaýa şeýle jogap. Ilkinji türkmen romany bilýän barmy? Bilýänler aýtmasyn, Çikagadakylardan. Ilkinji türkmen romany, žanr hökmünde türkmen Edebiýatyna roman diýip bir žanr girýär. Öz şu žanrda ilkinji ýazylan eser haýsy eser? Magtymguly Ykbal. Aýyp däl. Aýyp däl. Başga? Ykbal başga? Gynansaň hemmesi Ykbal ýa-da Aýyp däl. Şu wagtam şikar edildi şeýle bolupdy. Ikisem däl. Ikisiniň däldigini subut etmek üçin men üç ýylymy gitdi. Bolarmy sen? Beýlemejnun dessan. Gynansagam, bütin literaturada, öz hesasaram Türkiýede, hany iň ýakyn biziň edebiýatymyzy gözleýän, olar bilen tema ýazýan türk edebiýaty, türki edebiýatynda-da Aýgyt dädem ilkinji türkmen romany diýip bilinýär. Gynansagam ýalňyş. Iki müň onda subut etmek başartdy maňa, gynam bolsa. Hydyr Döräýew bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda Taşkentden gaýdyp gelýär, pedagogik uniwersitetden. Hydyr Döräýewi tanýanlar bardyr, Marlony barsa, ikinji ökjede ýaşaýan, ikinji ökjede doglan, şu ýerden ölmese. Otuz birinji ýylda Taşkentden pedagogik uniwersitetden gaýdyp gelensoň, Türkmenistanda işläp başlaýar, häzirki Azatlygyň adyndaky Diller institutynda. Ilkinji dosentleriň biridir Türkmenistandaky. Rüswa ýalňyşyma düzeldiň, haýyş etýän. Gelýär aňyrda Taşkentde okap ýören wagty Abdullah Tokaýyň Ötken günler, ýa Öten günler, romanyndan gaty täsir galypdyr. Näme üçin men şuňa roman ýazyp bilmeýän diýip türkmen halkynyň geçmiş barada, taryh barada. Gelýär oturyp ýazmana başlaýar. Otuzynjy ýyl, otuz birinde gelen bolsa şo wagtlar ýazyp başlandygy barada gazetde maglumatlar bar arhiwde. Kitaphanada-da bar. Men gördüm. Otuz dörtde ýazyp gutarýar romany.

Esas belli. Soň men okap ýörsoň näme üçin göterdiler? A bildim, bildim. Romanyň ady? Romanyň ady Ganly penjeden. Ganly penjeden türkmen edebiýatynyň taryhynda ýazylan ilkinji türkmen romany. Hydyr Derýaýew otuz dörtde ýazyp, başlap otuz ýedide çap edilýär. Gynansaň Aýgytlaýdan bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylda birinji gezek çap edilýär. Arasynda üç ýyl bar. Şonuň üçin Aýgytlaýdan däl. Ýöne türk edebiýatyny açyp görüň, ansiklopediýalerde, gazetlerde, žurnallarda Aýgytlaýdan ilkinji roman diýip berilýändir. Men ol uramany tapyp bilmesem, görmesem nädip subut etmeli? Türkmen dil edebiýaty barada Amerikada masterlyk derejesini ýapmak, ýagny masterlyk derejesini okamak başda bir nimeräk boldy, hemme kime mümkin şeýle hiç kim ondan alan däl. Türkmenistandan çykyp barýan welin, pasportlary kak neme etýän barlaýan migrasiýanyň işgäri, nirä barýan, Amerika barýan, näme bir maksat bilen, okuw üçin, okuw maksady bilen.

Bu ýazgy aýtdym şeýdip. Sebäbi okap ýören wagtym bir gezek arhiwe we kitaphanadan köp material almak üçin gitmeli. Sebäbi sud etmek üçin materialyň bolsa hiç kim sud edip bilmeýär. Isländigiňi iter. Ilkinji türkmen romany Gana penjeden diýip gygyraňmy peýdasy ýok. Men Türkmenistana gidemde ýörişli şu gözlegi üçin Wiskonsinda okaýan wagtym Muhammet A diýip golýazma işleýän biri bardy. Neresse ýatan ýagty bolsun. Iki ýylyň aradan çykdy. Şoň ýaly gitdim. Huda derýaýewiň işleri bilen işleşýän ýeke-täk adam. Köp adamlar welin ol köp iş edipdir, biografiýasyny ýazypdyr, köp barada makala ýazypdyr. Ýanyna bardym, Hudada Muhammet aga siziň ýoga, açyk nädip seretdi, altmyş ýaşa gelýän adam. A siziň bilen gürleşip bormy? Gorkdy. Gürleşeli diýdi, näme üçin gürleşeli. A men şu Huda derýaýew barada Amerikada master etmelimi. Gözden açyk çykardy. Täze aýtdy näme aýtýan diýdi. Men puda berýäs barada Amerikada master etdirme bolýa. Işiňe jogap al gitdik. Arhiw äkitdi meni. Arhiwde indi ilaç ide dolandy. Otuz sekizinji ýylda çap edilen kitap ýygnalypdyr yzyna. Hydyr Derýasowyň Gana penjeden romany yzyna ýygnalýar. Hydyr Derýasow özüne-de sowgat berýärler, on dokuz ýyllap söri berýär. Roman ýazan üçin on dokuz ýyl. On dokuz ýyl az zat däl, on dokuz ýylda adamyň köp zat değişýär. Pikirem değişýär, ýaşam üýtgeýär. Dünýä-de üýtgeýär on dokuz ýylda. Haçanda yzyna gaýyp gelende bir dosty gaty batyr bolmaly. Şol romanyň bir kopýasyny saklap galypdyr. Elli altynjy ýylda gelende eline berýär. Ine seň çakyp edilip özüňem görmedik romanyň diýip. Hormon alyp dur. Meniň pikirim şeýle, elini alyp meni Sibire on dokuz ýyllap iberen zat näme kä diýip köp oýlanmaly. Kitabyň her ýerini çyzypdyr. Gapdallaryna, paragraflaryň gapdallaryna käbir paragraflary guw edip öçüripdir, sözlemleri altyn çyzyp, üstüni çyzypdyr. Şol birjik kopiýasy şo romanyň arhiwde bar. Aşgabat arhiwinde. Biz ýa Muhammet aga bilen gitdik. Ýalbar-ýakar tapdyk ýaňky romany. Bir kopiýasyny almak bolýamy diýdik. Muhammet aga özem almalydyr entek kopiýasyny. Ýekeje kitap bar. Sud edip biljek meniň nimämi? Ýekeje kitap bar. Görüber diýdiler. Iň ýakyn adamymdan gidin, rugsat alyp gelin. Iň ýakyn adamym Eziz Derýaýew. Çaga lukmany, Hydyr agaň ogly. Öýüne bardyk, ýoldan öýüni tapdyk, sorap-idäp, gapysyny kakdym. Aý, men şuňňal, şuňňal, adym Baýram. Amerikada Hydyr Derýaýew işleýän. Olam güldi. Siziň kakaňyz işleýär, men siziň kakaňyzy Dissertasiýa şondan gelýär. Maňa siziň rugsadyňyzy beriň. Çuňňar Kanyň penjede bir romany bar eken, şonuň kopiýasyny aljak diýdim. A men-ä bilemok diýdi o kitaby diýdi. Men diýdim, bilmeýän bolup bilersiňiz, ýöne maňa şol kitap gerek, maňa rugsat beräýiň. E bolýa, nirä gol çekmeli ol çekeýin. Arza ýazdy, gol çekdi. Men kopiýasyny şeýdip aldym. Hakykatdan hem seredende gaty köp zat ýazypdyr, köp zadyň üstüni çyzypdyr. Ýa oglunam bir ykbal diýdi. Üç ýyl soň Aýdyp bärinden soň, aýdylanda köp soň, ýaňky Gany penjeden romanynyň käbir sözlerini, käbir paragraflaryny, käbir pikirlerini, ideýalaryny üýtgedip, Ykbal diýip täzeden çap etdiler şu kitaby. Bir tarapdan dogrudy Ykbal, birinji roman, ýöne ady Gany penjedendi. Adyny üýtgedipdir. Ondan soň näme bolýar? Ondan soň Gany penjeden Ykbal diýip çykandan soň, köp baýrak alýar. takmynan on sekiz dile terjime edilýär. Munuň kinosy edilýär, teatrlara gurnalýar. Näme üçin? Içindäki pikirler üýtgedildi, şol döwrüň talaplaryna laýyk edilip täzeden ýazyldy Ykbal romany. Şonuň üçin köp baýrak alýar. Birinjiden hem on dokuz baýrak alýar, soňam köp baýrak, hakyky baýrak alýar. Bu döwürler şeýleräk bolmaly. Otuz birinji, otuz ýylynyjy ýyllar gaty çarkandakly ýyllar. We Gulmuhammedow bilen bilerek ýaşansoň bulam gapdalyna aýdyp geçýär diýdim hem ýagty okman şekilde. Indi döneýinle Gulmuhammedowa. Ýöne her näçe şeýle bolsada olaram bize miras goýup giden zatlaryny unudyp bolmaz. Dört ýyl mundan öň ýaňky çykyşym barada aýdyp geçipdim. Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi komitetiniň propaganda bölüminiň müdiri Sahedow Bir müň dokuz ýüz ýigrimi sekizinji ýylyň dördünji iýulynda çap edilen Ýaş kommunist gazetindäki makalasynda Gulmuhammedowyň Umyt ýalkymlar atly kitabyndaky milliyetçilik bar diýip belleýär. Bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda Buhar kommunist partiýasy tarapyndan türkmen edebiýatyny kontrol etmek üçin bir komissiýa gurulýar. Pikir edip görüň, türkmen edebiýatyny barlamak üçin bir komissiýa gurulýar. Başlyk edip hem Şu wagtky başlygy etmeli işleri, etmeli däl işleri raport berýär we türkmen edebiýatynyň howply ýa-da howply däldigini Buhara bildirýär. Eýsem edebiýat nähili şekilde howply bolup bilýär? Bu ýüzi çykýan sorag. Edebiýat haçanda gerçekleri ýazanda, başgaça aýtsak durmuşy aýna tutup, onda bolup geçýän zatlary hemmelere görkezende howply bolýar. Sebäbi hemmeleriň bilmeli zatlar bar, bilmeli zatlar bar. Has hem öz Watanyna, öz milletine, däp-dessuryna bolan söýgini hökm roman, hekaýa, goşgy ýa-da aýdym edip görkezende bu howply bolýar. Hut şeýle-de bolýar. Şo wagtky başlyk Gulmuhammedowyň Umyt ýalkymlar atly kitaby barada antiproletar ýoluň agzasy we synp duşmany diýip belläp geçýär. Elbetde bu ony otuz birinji ýylda ölüme äkiten sebäpleriň biri bolup hasaplanýar. Has ilergidipräk aýtsak, Teýegun Muhammedowyň ýazan goşgulary üçin däl, oňa hök pajygaly ýagdaýda öldürmek, elbetde, Gulam Kuly Muhammedowyň sowgaty bolýar. Döwür kyn döwür, bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyllar. Türkmen halkynyň bagryndan sil bolup şahyrlaryň, awtorlaryň, alymlaryň çowup çykan ýyllary. Döwdürijilik taýdan iň bir gymmatlykly ýyllar. Täze dörap başlan bir žanr hökmünde roman ýaňy çykyp başlan. Bir tarapdan şeýle döredijilik, beýleki tarapdan-da döredijiligiň düýbüne tutmaçylyga we saksawula edilen ýyllar. Gulmuhammedow öz ölümine açan kitabyny Umyt ýalkymlary diýip goýan. Adyndan belli bolşy ýaly umyt ýalkymlary. Umyt döräp başlan türkmen halkyny wasp edip goşgular ýazan. Muny mysal bermek üçin geliň oň ilkinji, ýaňky şygyrlar kitabyndaky ilkinji goşgusyny diňläp geçeliň. Bölek-bölek dört tarapa pytyran, Ata-ene bir türkmen ili birleşdi. Zulum astynda dili bagly titirän, duýgy-düşünjesi dili birleşdi. Buhar emirliginiň ganhor gulundan, Hywa hanlygynyň wagşy elinden, horlanyp aýrylyp bagy gülünden ter açylan täze güli birleşdi. Zulum çekip niçe ýyllar hor bolan, aglap zulum astynda gözi kör bolan, azatlyk yşkynda ýanyp gor bolan sönmez yşkyň ody-küli birleşdi. Azat bir durmuşa girdi illerimiz. Ter açylýar bagda gyzyl güllerimiz. Duýgy-düşünjämiz hem-de dillerimiz Okuwy, mekdebi, dili birleşdi. Elbetde, bu goşgyny şol wagtky Türkmenistan TSSR-iň gurluşynyň birinji ýylyna bagyşlap ýazýar we kitabynyň birinji goşgusy edip çap edýär. Diňe bir goşgy däl, eýsem hekaýa we tenkidi eserler hem ýazan Gulmuhammedow, elbetde, ylmy tenkit o döwürlerde täze başlangyç ugur ýazyjy žanrydyr. Belli alym Samoýlowiç bilen jideleşip biljek derejede dil bilen hem gyzyklanýan alym Gulmuhammedow Bir mysaly ýüzleneliň, bir müň dokuz ýüz ýigrimi bäşinji, ýigrimi altynjy ýyllarda Tokmak žurnaly we Türkmenistan gazetinde makalalar ýazylýar. Makalanyň esasy temasy dil barada. Ferit Efendi diýip biri bar, meni tananok, belki ýüzügi atan ýaňydygyňyz kömekleşip bilersiňiz. Türkmen edebiýaty barada şeýle diýýär, türkmen dili barada. Türkmen dili gum içinde çüýräp barýan bir dildir diýýär. Ýa-da Gamyşdan tagta bolmaz, türkmen dilinden hem edebi dil bolmaz diýýär. Has öçüräk gitýär. Geliň-de munuň ýerine osmanly türk diline geçeliň diýip teklip edýär. Şu teklip gelende ýa-da türkmen diliniň gum içinde çüýräp barýan dildigi barada çykyş edende Gulmuhammedow hem Tokmak gazetinde hem Türkmenistan gazetinde munuň şeýle däldigini, türkmen diliniň baýdygyny, türkmen dilinden köp işler edip biljekdigini, gaty taryhy çuň manylary bardygyny belläp geçip, şu ýanky kararlaryň durmuşa geçmegine garşy çykýar. Buhara medresesinde okan, Istanbul uniwersitetinde okan we Sankt-Peterburg uniwersitetinde okan Gulmuhammedow üç ýerde okan. Üçünde-de gaty uly alymlardan sapak alypdyr. Türkmen temalary barada, türkmen dili barada, edebiýaty barada gaty köp iş beripdir. Istanbul uniwersitetinde Ziýa Gökalp, Zeki Beridi Togan, Mehmet Fuat Köprüli, bular gaty meşhur alymlar. Bulardan ders alan. Sankt-Petersburgda Samoýlowiç we taryhçy men bilýän adam Bartoltdan ders alan. Buharada bolsa Nyýazguly halypa, bu tanyşrakdyr Ýusup aga size. Nyýazguly halypadan ders alan. Indi Nyýazow halypa kim? Muny edip mugallymyna seredip okuwçyny analiz etmäge çemeleşeliň. Nyýazow halypa Buharadaky Çar minar medresiniň gurujysy, bir müň sekiz ýüz ýigriminji, ýigrimi birinji ýyllarda ölendigi çak edilýär. Magtymgulynyň Gyzylaýakdaky medresä gidip okany dogry dälmi mugalym? Gyzylaýakdaky medresä gidip okanam ol. Taryhy maglumatlara görä, Magtymgulynyň okadan adam Nyýazguly halypa. Nyýazguly halypa üçin Magtymguly Gyzylaýakdaky medresä gidýär. Buhara emiri bar, Mir Haýdar. Belki adyny eşidersiňiz taryh kitaplaryndan. Nyýazguly halypa ölen wagty diýýär. Şu wagta çenli Buharada iki sany emir bardy diýýär. Biri öldi, indi men ýeke ýalňyz galdym diýýär. Şeýle güýçli adam bolupdyr. Nyýazguly halypa türkmen ady, hakyky ady. Diňe Magtymguly däl, gaty köp kişiniň mugallym bolan, Gulmuhammedowyň mugallym bolan Nyýazguly halypa, tatar alymy Kürsawy, şahyr Zynhary, hemmämiz bilýändiris, Ahal etrabynda, Ahal welaýatynda meşhur Ak işanyň hem mugallym bolan Nyýazguly halypa. Ine şol wagtlar Nyýazow halypa baş bilen başlan jediçilik ýa-da täze mekdep, täze döwür, täze reform hereketi bilen başlaýan hereketleriň içinde ýaňky Gulmuhammedowyň bolan şondan ugur alyp, türkmen diline, türkmen edebiýatyna, taryhyna, tenkidi ylmyna we beýleki edebiýat taryhy ýaly hiç girilmedik, ädim ädilmedik temalarda-da köp eserler ýazan. Ýene ýa-da Nyýazguly halypanyň eden işleriniň biri, üýtgeşik bolmasam, degip geçmek hökman, Möwlana Jelaleddin Rumy, Belhitden doglup, soň Garamana, Karamandan Konýa göçüp giden belli bir alym, şahyr, pelsepeçi, köp zat diýip bolýar Möwlana Rumy barada. Şonuň eserini ilkinji gezek türkmen diline terjime eden adam, Nyýazow halypa. Mundan bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda Lebapda bir syýahatda wagty, ýaňky öz okuwçysy Gulmuhammedow Topolow bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda-da Aşgabada gelip, şeýle eseriň bardygyny analiz edip öz kitabynda belläp geçen. Gysgaça, gaty uzyn hem doly ömüri bolan Gulmuhammedow ýa-da Nyýazow halypa barada gysgaça maglumat şeýle.

Kän belli däl. Şeýle bolýar gerek. Ýok, ony indi kesgitläp geçişmedim, ýöne şeýle geçýär kitaplarda we gazetlerde, bu halarda.

Otuz birinji ýylda ölen bolsa eser Türkmän eserde bolýada o Türkmenistan. Türkmen taksist eseri bolýar o. Buharaň emirliklerinden gelip şony şoňalak bir zat bolýamy ýa Türkmenistan bolýamy indi Umyt diýip eseri wasp edýän bolsa o taýda sistema bilen-ä ony syýasat bilen hiç hili gapma-garşylygy ýok ýalyk-da. Ýok ony hujjat döreýäs indi seni döretsem ýok diýip alyp görýin. Ýöne şuň ora komisiýa bar, komisiýa kimi görmek islese şu ýerde ýa-da kimiň eserini görmek islese sebäbi muny köp edýän işler Gulmuhammediň. Ýöne diňe şygyr kitaby üçin şu höküm berilýär. Ýa aslynda haksyzlyk ýaly görnüp şeýdýän diňe bir şygyr kitabyna seredip Türküstan şygryna seredip şeýle höküm bermek hemme hikmi şeýle diýýär. Ýa Murad Özi öwüp ýazan şuň üstünde köp adam ýazan. Şolam şeýle, bir dekeje goşgy kitaby üçin haksyzlyk diýen beýdilmeli. Başga soraglar? Mikrofon mende bolmansoň ýöne ellemedäýin. Geçen sapar dört kilo soramda hany Aýyp täjim türkmenleň arasynda aýdylýar-da bilemok resmi maglumat barmy ýokmy o barada. Ýöne Aýyp täjim Hydyrderýa Suramany ýöne sürgüne gidenden soň Berdi Kerbabaýew alýar ýa pul gerek bolup hany durus her hili hekaýasy barda pul gerek bolansoň hany şony satýar şeýdip gidýär maşgalasyna zat şoňa bir maglumat barda. Hany men ýeke özümikam diýsem Onda-da maňa köp kişi aýtdy-da, Hatda sen soraga jogap bereňok çykanyny, bizem bilýärdik konkä sesiňi çykarman diýip diýerler-de. Şo barada bir maglumat barmy edebiýat dünýäsinde ýa-da halkyň arasyndaky bir gürrüňmi? Bu barada köp zat bar, ýöne ýaňky aýdyşym ýaly elinde maglumatdan bolsa, fakt bolmasa sud edip bilmeýär. Şoň şeýledi barada hiç kim maglumat ýok bolsa, seň aýtýan ýalňyş, meň aýtýan dogry bolýar. Sen meni sudlaýançaň aýtýanyňy. Ýa şol meň.